Onorevoli Ministru, Dr. Jose Herrera, Senjura Herrera, Professor Victor Asha u Mrs. Asha, eżis bib, kemmu sabiħ meta niċċelebraw il-xogħol kbir, intensiv, ta' persuni li għenu biex l-ambjent naturali ta' pajjiżna jkun imħares imma wkoll biex jibnu kuxjenza. U allura rrid ngħidlek grazzi, Professor Għaxaq, li permezz tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, U naturalment nirringrazzja wkoll lill-Ministru. Issa din it-tieni sena fejn qegħdin proprju niċċelebraw dawn dawn in-nies li tant ħadmu biex pajjiżna iċ-ċokon tagħna jagħtina ftit constraints imma mbagħad kif intqal minn Mister Lafranco bla dubju ta' xejn m'aħniex nieqsa minn dak il-wirt sabiħ naturali tagħna. U allura rrid F'isem il-Maltin u l-Għawdxin nirringrazzja lis-Sur Edwin Lafranco, lis-Sur Joe Sultana, lis-Sur David D'Andria. Kif rajt l-etnomoloġija ftakart in-nepputi tiegħi għaliex għandi nepputi għadu żgħir u ffissat fuqha di u kif smajtek tgħid grazzi lil lil Missis D'Andrea mħabba l-fridge mimlija bl-affarijiet oħti laqqas tidħol fil-kamra tiegħu għax kullu mkien kull fejn tiftaħ jaqbeż xi ħaġa insomma. Jiġifieri daqsxejn familjari magħha din. Mhux fid-DNA tagħna naħseb ma nafx minn fejn ġabu dal-genes imma ftakart proprju f'dan nepputi simpatiku li għandi. Imma aktar minn kollox naħseb ukoll dan din l-opportunità ta' darba f'sena fejn qed nagħmlu diċ-ċelebrazzjoni ta' nies li probabbilment fi żmien meta bdew ftit kienu n-nies li kienu qed ikunu simpatetiċi magħkom jew inkella ssibu ma' min taqsmu dan l-għarfien tagħkom. Hija wkoll opportunità fejn aħna rridu niftakru u nġeddu kif qal Mark tajjeb, irridu nġeddu dan din l-imħabba lejn il-wirt naturali tagħna, mhux biss għax hekk jixirqilna, imma wkoll anke għal saħħitna stess. Naħseb l-issue tal-ambjent illum sar issue li nirringrazzjaw 'l Alla qed tkompli tikber. Jiena nista' ngħid li fiż-żjajjar tiegħi fl-iskejjel u f'meta fiż-żjajjar tiegħi fl-iskejjel qegħduni noħolqu dan l-ispazju fejn nista' nitkellem mat-tfal u ż-żgħażagħ u l-ambjent ikun dejjem wieħed mis-suġġetti li t-tfal u ż-żgħażagħ iqajmu. Tant għamlu lili konxja tagħha din li waħda mill-ewwel affarijiet li Ppruvajna nagħmlu fil-Palazz ta' San Antonio hija li ġnien privat l-eqdem ġnien li hawn fil-Palazz imma dan kien ġien privat qatt ma jinfetaħ ftaħnieh proprju għat-tfal biex ħloqna dal-kunċett tal-ġnien sigriet tal-President biex neċitaw it-tfal fejn ħloqna wkoll dil-komunità ta' tagħlim f'dan l-ambjent naturali u sabiħ fejn jistgħu jirrelassaw. Dak kien tal-anqas statement biex jien tal-an b'dak li qed nisma' mingħand it-tfal fid-daqsxejn li nista' nagħmel għamiltu. Però ma naħtaf l-opportunità dejjem biex fejn ikoll ikun nista' ngħid xi ħaġa Infakkar li t-tfal tagħna u ż-żgħażagħ tagħna qed jisilfulna dan l-ambjent biex nieħdu ħsiebu għalihom u aktar tagħhom milli tagħna u allura jiena nħoss li din hija opportunità wkoll ta' darba f'sena fejn nistgħu nagħmlu dawn l-appelli. L-ewwel nett nappella lis-soċjetà ċivili li llum hija ħafna aktar numeruża u ħa ngħid hekk iktar militanti minn qatt qabel biex tkompli b'ħidmietha, tkompli tfakkar lill-awtoritajiet tagħna fil-bżonnijiet li għandna għall-ambjent naturali tagħna, għall-ħarsien tal-ambjent naturali tagħna, għall-ekosistemi tagħna biex nipproteġuhom u nħarsuhom, u min-naħa l-oħra wkoll nappella sa l-Onorevoli Ministru hawn li jiena nafu sew u nafu naf qalbu kif tħabbat, imma nappella li l-awtoritajiet tagħna iżommu quddiem għajnejhom l-appelli li qed jagħmlulna kemm is-soċjetà ċivili, imma jiena nitkellem għat-tfal u ż-żgħażagħ li eluf, ma' eluf ta' tfal u żgħażagħ fl-iskejjel, rajt dan l-erba' snin li ili President, ta' dak li qegħdin jgħidulna ħalli fil-policies tagħna ningranaw sew ħalli nipproteġu Id-daqsxejn li fadlilna, jiena ngħid daqsxejn, ma tantx qatt ma ħkennha wisq imma in terms ta' art, imma llum iktar u iktar id-daqsxejn li fadlilna. Huwa d-dmir tagħna li nagħmluh dan, huwa d-dmir tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin għaliex jekk aħna rnexxilna ngawdu ftit ta' warajna għandhom id-dritt li jgawdu dak li tal-anqas aħna sibna aħna sibna. U allura nerġa' nawgura lil Mister D'Andrea, sorry ħa jkollna nħares, il-Mister Sultana u l-Mister Cremon, sorry, lill-Mister Lafranco, skużawni qed inħawwad. Nawgural, nirringrazzjakom ta' ħidmietkom, nirringrazzjakom f'isem il-Maltin u l-Għawdxin tax-xogħol kbir li għamiltu, tal-kuxjenza li qajjimtu U nħossuna tassew kburin bikom. Jalla l-mudelli li kontu intom għalina jkunu mudelli li aħna jkollna nkunu kapaċi nagħtu lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. Nirringrazzjakom.